Okay, uh, ɛnɛ nso so no sɛdeɛ mo amone tua no yɛse ɛtire nteɛ a yɛnya nkyɛ soa nea bɛtu yɛ kɔn mu a ɛna yɛdi ho abuobuo yi ɛno mu ɛna CSF TV yɛasa ate ase kurom a yɛne amanfoɔ ɛretwe nkɔmmɔ baabi a ba bɛgyina seesei ɛyɛ odi firi yɛ nunguaa na ɔbɛsene akɔ tɛma barrier a ɛtwa ntɛm koraa ansa na watumi awura tɛma no. Yɛnya no nteɛ sɛ yɛ mpanyimfoɔ atumi asi barrier bi wɔ hɔnom a wɔyɛ checks hwɛ cars ahodoɔ a ɛfiri yɛ nunguaa rebɛsene akɔ tɛma. Ɛti ne yɛpɛ sɛ yɛ background so ne yɛbɛhwɛ Sɛdeɛ nhyeɛ a ɛyɛ military men a wɔn wɔ grounds reyɛ adwuma no wɔn atumi de ato fam na wɔn rehwɛ de ayɛ ɛno nti na saa mmerɛ yi seɛ sɛ ɛɛ abɛ pie mu asɛn mu a yɛ bɔ mmɔden ne yɛne mpanyinfoɔ baako mmienu bi mpanyinfoɔ wɔn na ɛwɔ duty ɛwɔ saa mmerɛ yi ɛyɛ point asɛn mu no a ɛtwe nkɔmɔ ne atumi ahwɛ ɛyɛ situation on the ground sɛdeɛ a nneɛma ɛsitie ɛwɔ ha ɛno nti no ɛnkyɛ biara yɛn nsa bɛka ɛyɛ eh, police mpanyinfoɔ no baako na wadwɛn ne ɛnɛ nna retwe nkɔmmɔ ne yɛhu sɛdeɛ situation no eh, eh, ɛteɛ ɛwɔ ɛyɛ ground so ɛnti ne madi kan ka na asɛ mu yɛ the barrier a ɛfiri aseɛ mu a na sɛ wo branche yɛ a na sɛ wokɔ tɛma ɛti yɛbɛtoa so ne ɛna mo atwe nkɔmmɔ ne yɛhwɛ sɛdeɛ CSF TV yɛgu so a yɛbɔ aporɔ Na yɛhwɛ day two sɛdeɛ temammufoɔ no ɛsi cooperate with ɛyɛ security agencies no na wɔatumi abɔ yɛn ho ban ama nhyehyɛeɛ no atumi ayɛ adwuma no. Yɛbɛpue mu wɔ ɛyɛ Nungua Barrier a ɛde kɔ Tema ɛne Ashama no. Nyame nkyɛade yɛn nsa atumi aka ɛyɛ ASP Simon Tenku. Mepakyɛw ɛnɛ ne day two a ɛyɛ me sɛ Dɔkda ɛbaeɛ. Ɛɛ asɛ Mister Security.

ɛwɔ sɛ yɛyɛ biribi ma no kɔ fam. Ɛna aban president naa mu de nhyehyɛeɛ ato dwa sɛ yɛnhyɛ dan mu. Na polisifoɔ so yɛ adwuma akɔyɛ sɛ ɛba internal security ne enforcement a yɛdi mu akotene nti, IGP ato ne mma agu abɔnten a yɛreyɛ adwuma. Yɛbɛka sɛ nnɛ ne day two deɛ, afe ne yɛahyɛ aseɛ Yɛrenka sɛ nea yɛpɛ sɛ yehu no no nyinaa yɛahu no pɛpɛɛpɛ. Ɛyɛ a kɔyɛ sɛ ebinom, sɛ te na wɔntee directives no ase anaasɛ wɔahyɛ da na wɔpɛ sɛ wɔba kurom a, menka me wɔnnɔɔso deɛ, but ebinom ayɛ sɛ wɔnte aseɛ. Na ɛno titiri nti na nnɛ nɔmba no a yɛto yɛn ho gu abɔnten nnɛ Yɛasaa de bi aka ho a, mpanyimfo akuku dam nyinaa akuku. IGP no ankasa mpo nenam mmeammea a ɔrehwɛ sɛ biribiara bɛkɔ so. Mɛka sɛ yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ, ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa de yɛn ho gyim. Buroni ka biribi sɛ security yɛ shared responsibility. Ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa de yɛn ho gyim. Wo banbɔ nti ne yɛreyɛ nea yɛreyɛ yi. Sɛ wobɛhwɛ a, Me nso merebɔ aprɔa ahu sɛ yɛn nkorɔfoɔ a wɔwɔ duty point no anyɛ biara, wɔn welfare ne dwuma a wɔredie no ɛrekɔ so pɛpɛɛpɛ. Wɔahu sɛ mede gloves ne ayi ade akɔyɛ te sɛ. Wohyɛ kakra a ɛwɔ sɛ wosesa. Nti ɛwɔ mu a ne yɛ nenam points no do ne yɛ make sure sɛ nea wɔn ani so no anapa no ara yɛsesa no. Nti wo hu me a ɛno na me de baa point ha. Me kɔ points bebree a make sure sɛ wɔn welfare, adwuma no conditions, then encounter anaa problems na wɔn wɔ na me de ne nyinaa san akɔ headquarters na mpanyinfoɔ ahu nea yɛbɛyɛ akɔ so.

Yɛse mɛnyɛ unnecessary movement. Ɛno nti na wɔn a wɔtɔn aduane no koraa no akɔyɛ sɛ community, wotɔn aduane wɔ community mu a. Mmara no anaa directives no maa some exemptions kakra. Ɛno na amanfoɔ pɛ sɛ wɔfa ho di dwuma. Wowɔ Madina, wopɛ dɛn wɔ Accra a kɔtɔ bi. Akɔyɛ community mu mantam mantam no ɛhɔ na ɛyɛ sɛ biribi kakra a wopɛ sɛ ɔtɔ a na wakɔtɔ. Nti momma yɛnni directives yi a President no ara mu ɛreleadi charge no. Yɛn nyinaa nim nea asisi wɔ amanaman bi so. Sɛ yɛammoa President no. ne yɛn anni directives yi so a, wɔbɛtumi ato yɛn. Ɛno nso na apolisifoɔ, yɛmpɛ sɛ biribi saa bɛto Ghana. Nti nea mɛka asɔfo no sɛ, Ghanafoɔ nyinaa nhu sɛ yɛn nyinaa yɛn ho nti na yɛreyɛ sei. Nti mmara no a adɔkotafoɔ, Ghana Health protocols no yɛnim bebree, mom yɛnni so. Na yɛse yɛnhyɛ dɛm a, yɛnhyɛ dɛm. Ɛndeɛ boss pakyɛw yɛbɛda ase bebree ne brɛ wagye ama yɛn. Nso me da ase oo. Ok sɛdeɛ yɛgu so ara na yɛkɔ aprɔmɔ no ɛɛ yɛfiri ɛyɛ Nungua barrier a yɛtumi ɛte faa mu ɛwɔ Ashama under bridge no ɛɛ yɛtumi so abɛpue mu ɛwɔ ɛyɛ Ashama Under Bridge a ɛhɔ na ade rewura Ashama. Saa barrier ase mu nso yɛ baabi nso a ɛde rekɔ yɛ Santɔ ne Medina de kɔpue mu wɔ Accra. Ɛhɔnom na wotumi hu sɛ barrier wei na Ashamafoɔ nyinaa tumi fa so de wuram, Agyei Kwadwo de kɔpue mu wɔ hɔnom. Na sɛdeɛ mo ani tua no, yɛkyɛke point no nyinaa na yɛahwɛ check point no Ɔhaw bi a ɛm sɛ yɛn mpanyinfoɔ no ɛɛfa mu, officers in charge no ɔmo ɛɛfa mu ɛwɔ the ground so a ɛbi a ɛɛhaw ɔmo. Yɛtumi hu sɛ bi a anɔpa no na ɔmo anya challenges bebrebee ɛwɔ adwuma a ɔmo ɛɛyɛ no mu. Ɛno nti no saa mmere yi yabɛpie mu a wɔasɛe no mu ne yɛne mpanyinfoɔ ɛbɛtumi atwetwe nkɔmɔ baako mmienu bi ne yɛatumi ahunu sɛ ɔhaw bi ɛwɔ hɔ Challenges bɛn na wɔrefa mu na wɔn nso atumi de ato dwa na yɛatumi adi ho nkɔmmɔ ne yɛahu Yehova Mmasirahwɛ sɛdeɛ ɛbɛtumi aboa ama ɛyɛ two weeks ɛyɛ lockdown a yɛn nyinaa yɛdi so yi ɛbɛtumi aboa ama nneɛma atumi akɔ ho kan atumi ɛde ama mo. Nti yɛnkɔ na yɛne ɛyɛ Officer in Charge a ɔno na ɛnhwɛ saa bɛnbɛn yi so anaasɛ bi ɔhwɛ ɛyɛ security a ɛwɔ ase mu so no ɛntwe nkɔmmɔ kakra na yɛntumi hu deɛ ɛrekɔ so wɔ hɔ ɛfa ɛma mo. Sɛdeɛ yɛadi kan de ato dwa sɛ yɛkɔ barriers no, yɛadi kan ama yɛahunu sɛdeɛ barrier no, baabi a ɛlenke de kɔ, na yɛne yɛn maame ntwe nkɔmmɔ kakra na yɛhunu, wɔn na ɛyɛ in charge wɔ ha sei na wɔhwɛ situation no na yɛhu deɛ ɛrekɔ so. Maame, yɛ moakɔ aba de bɛsi yɛsɛ leave so. Nsu awurade. Ɛ, maame, ɛfiri sɛ two days ni a yɛde lockdown yi baeɛ, yɛnim sɛ mowɔ ɛ, ɛfam a moyɛ adwuma. Ɛ, ɛfi ɛna mmienu ɛrebɛ yi, ɔhaw bɛn na ɛsɛ monya wɔ two days adwuma a ma yɛayɛ yiye. Sɛ nnora na yɛhyɛ ase a, nnora no deɛ ne yɛnim sɛ yɛn Ghanafoɔ ɛyɛ a yɛyɛ nteaseɛ no sometimes ɛkyɛ kakra nti no yɛbɛkɔ so a ɛdikɛti nkurɔfoɔ fa sɛm a yɛn mampanin de to dwa no ho. Nti ɛno ara na ne yɛgu so, yɛgyina kaa no a yɛhwɛ mu ne yɛbusa o baabi a worekɔ na woka a, yɛbɛbisa wo adanse bi a ɛkyerɛ sɛ ampa deɛ woreka kyerɛ yɛn no yɛ nokorɛ. Na Yegu kɔɔ so ara tutuu nkurɔfoɔ fo bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anka ɛnne de, anka ano bɛbrɛ ase koraa, anka gye obi a ɔreba kurom a ɛhia anaasɛ ɔyɛ exception. na ɛbɛba. Nanso so anɔpa yi ankohu no saa? Anɔpa yi deɛ na ɛkyerɛ sɛ ɛkyɛn sɛ sɛbe eh, lockdown biara mpo maaeɛ. Amanfoɔ obiara tu agu kyɛ sɛ wɔbɛko. Nti ɛma yɛ adwuma no yɛɛ den anɔpa yi paa. Agya, yɛn nuanom mmarima mma no ka yɛn ho nti, mmerɛ a ɔda baeɛ sɛ yɛnhwɛ na Obiara a ɔnni biribi titire wie anaasɛ ɔnka exceptions no nsan no no, yɛbɔɔ mmɔden sɛ yɛresensan cars no kɔɔ no mu, ɛna nnɛ mo hunu te sɛ deɛ ɛteɛ yi a ɛmu adwo yi. Ɛfiri anɔpa bɛyɛ nonsia a yɛbaeɛ no, yɛgyina ntenten saa ma no bɔɔ bɛyɛ sɛ nnɔ mmienu. na ɛha ɛdwo koraa but sei deɛ Nyame adom yɛresan san nkorɔfoɔ mu a ɔmo kɔɔ fie ɛna ɛha adwo nti me megye di yie sɛ mo de kɔ mo akasafidie no so a ɛne TV no so a monka bi nkyerɛ amanfoɔ sɛ deɛ ɔmanpanin ka no ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ yie die wonam abɔnten wonim nipa korɔ a wone no nhyia deɛ ɔrebɔ wɔ gu soɔ deɛ ɔrekasa gu soɔ wonim ara. Enti adɛn na wontena wo fie nhyɛ wo kokoa mu, woadi dwa kakra a, fa hyɛ wo deɛ sa, na sɛ mmom woretutu anammɔn aba kurom abɛpɛ nneɛma baako mmienu bi atɔ a, na ɛno deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ hu sɛ ɛyɛ. Na wodeɛ asɛ deɛ asɛm a ɔmampanin kaeɛ no, obiara nte. Enti monkɔ mo kasafidie mu a ɛyɛ a monkasa nkyerɛ amanfoɔ mma yɛn, na momma yɛn adwuma no ayɛ den. Mo a moabɛgye atom sɛ ɛnneɛ sɛnea mo adwuma no reyɛ den ama mo yi, na ayɛ sɛ temammufoɔ no, information no a ɛwɔ sɛ ɛkɔ. Ɛfo fam ma wɔte aseɛ no, wɔante aseɛ nti na ama saa ɔhaw yi reba no a. Aah me deɛ me mentumi nka sɛ wɔn ante aseɛ ayɛ sɛ yɛ su asoɔden mehwɛ mo hwɛ mo mo TV ne mo kasa mu yi bi baako so na obi a ɛkye ne mmra wɔ circle na interview a mebusa no sɛ na woyɛ dɛ na wonya kwan duru circle a ɔsɛ ɔmeduru barrier hɔ meka kyerɛ wɔn sɛ metwa wɔn ntorɔ

Bi a tsim pii, ibohu dɛ wo bɛhwɛ wɔ nsu ase. Can you imagine? Ntsi iyi yɛ su, nnyɛ dɛ bi a communication nye na akɔ, akɔ paa ba hɔn ayɛ hɔn adwen sɛ wɔrohwɛ sɛ yɛbɛbu obi anaasɛ yɛbɛyɛ dɛn. Nna ayɛ dɛn? Woara wo yiyedie ntsi na aban no dze mbrɛ yi aba. Ntsi me nnyi su a, mebɛhwɛ m'enyi so a. Ntsi muhun sɛ yɛ su bi nnyɛ koraa. Ntsi yɛ a monkasa nkyerɛ hɔn. Maame, Wogye dzi sɛ ɛno nso nti na bi a Agya Ahobammɔfoɔ no Yɛanyan sɛ yɛate sɛ mmea mmea bebree wɔ hɔnom nso a ayɛ sɛ wɔn nso de mpire regu amanfoɔ akyi a sɛ ɛyɛ ɛka amanfoɔ akyi paa wɔ saa two days yi wɔn a wɔbɛgye atum sɛ asoɔden ti na bi a ɛyɛ officers in charge a mo nso moateki ɛde advantage ɛde mpire gu amanfoɔ akyi saa. Na yɛse kɔkɔ da wo nda a. Afei na yɛbɛnya adagye a process wo de wakɔkɔ. Sɛ yɛtwa wo mmaa no a, o, ebi ka w'akyi na wo bukabuka mu kakra a, ɛkyena wo nsa ama kuro. Enti ɛna yɛne asogyafoɔ no, wɔn saa na yɛatrɛni wɔn. Wɔn no dirty work na wɔn yɛ. Nti sɛ wohu sɛ wɔn ka yɛn ho a, na wɔ sɛ ɔyɛ ahwɛyie. Because wɔn no wɔn nyɛ civilized sɛ yɛn a. Yɛbɛto yɛn bo sɛ, mm-mm-mm, wɔn saa na yɛatete wɔn, for internal and external aggressors, obiara a ɔbɛha ɔman no biara, yɛtrɛni wɔn saa sɛ wɔbɛbɔ yɛn ho ban. Nti wo a woyɛ temammuni na sɛ yɛkasa kyerɛ no a ɔntie a, wɔbɛkyerɛ wo nyansa kakra. Ahaa, nti kyena no wobɛkɔ akɔtena fie, na yareɛ no ahomefa ammɛsɛe nko ara, yɛbo nko ara sɛ dodoɔ no nya wɔn. aho mpɔmuden a me feel sɛ ɛyɛ better no si no mu. Hi, pakyɛ wo din no? Yɛfrɛ me Chief Supritendent Susan Adjei. Maame, yɛbɛda ase bebree. Meda wo ase. Fia no, yɛgu so ara ne amanfoɔ retwe nkɔmmɔ, na mmom ɛnnɛ yɛatumi abɔ awura ɛyɛ Ashama Main Station. Aha sei mu yɛ baabi a aha sei no mu ɛyɛ busy papapapapapapa. Na wotumi hu sɛ day two ɛyɛ ɛɛ lockdown no yɛde abɛpiem ɛwɔ station a in fact yɛbɛwura station a yɛtumi hu sɛ yes ɛɛ ɛnyinaboa ɛhia tukusie. Wotumi hu sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛnɛ wohunu sɛ wohu no sɛ ɛɛ amanfo redi akɔneaba a nneɛma wote mu sɛ station ase mu ayɛ empty ɛɛ yɛne nnipa bi a abɛto wɔn ase wɔn nso yɛ adwuma wɔn ase ne mu ɛntwe nkɔmɔ ne yɛnhwɛ ha wa ti day two no nneɛma esi kɔ kɔ kakra ɛɛ ɔpanyin patɔ ɛte sɛ ɛɛ yɛn sɛ mehwɛ a gprt yes ne sɛ wo deɛ ɛɛ mr bashiru idrisu ɛɛ bashiru. Day two a ɛyɛ lockdown yi baayɛ yi, sɛn na affecte ɛyɛ mo adwuma a mo yɛ as a drivers wɔ ha? Oh, affecte adwuma bebree but ɛbɛyɛ no dɛn? Deɛ aba yɛn de baayɛ no dɛ ɛsɛ yɛ so yɛn di so na yɛ so yɛn hwɛ sɛ yare a yɛde baayɛ Ghana ha no ɛmbrɛ fam kakra ma yɛ but the way yɛyɛ no ɛboa yɛ sɛ adwuma no akɔ format.

Station no no, yɛde rɔbas no ne aduro no wobɛforo ka yɛbɛma waworo nsa kama kama kama. Aduro no na ɛkita mene no. Wowie a na massage aduro no apepa wo nsa mu ansa na wobɛtumi abɛforo ka. Kaa mo so so a yɛma maidfoɔ no wobɛfɔ aduro apepa pepa seat so kama kama ansa na Wɔatumi aforo kaa. Nti yɛyɛɛ saa nneɛma nyinaa wɔ station ha. Na adeɛ baako a ɛha yɛn no ne sɛ aduanefɔ ne deɛ wɔyɛ yɛgadagada yɛn ho bebree no no ayɛ sɛ mpanyinfoɔ no mbɛhwɛ yɛ sɛ yɛgada saa no a wɔntumi mma yɛn ntɛm. Dɔm obi wɔ hɔ a woka kyerɛ no a That means yɛ hwɛ Ashama station ase ma challenge baako a mo fɛ mu sesei no ɛne ɔmo a ɔmo tɔn aduane no the way a nipa ɛsi bɛ twa hɔ hyia no ɛno na wo ka anaa. Ɛno na meka sesei ara ɛno na aka kra ɛwɔ Ashama ha. Nti anamɔ bɛn na mopɛ sɛ motu ɛfa saa adeɛ no ho? Nti ɛsɛ sɛ yɛnya nkyerɛkyerɛ nkyerɛ amanfoɔ sɛ ma yɛnkada faako nnɔɔso mboro ten anaa twenty. Ɛyɛ ara ba ama sɛ yɛnya te sɛ five anaa six a ɛbɛboa yɛn. Nti ɔno no kyerɛkyerɛ ma yɛgu so nenam station mu.

Eh aden nti na sogyafoɔ no aba station ha a ɔmo abɛ stɔpe ɔmo a ɔmo loodi no. Eh deɛ ɛkɔ so no sɛ wahu sɛ the way amanfoɔ complain sɛ sogyafoɔ bɛ stɔpe ɔmo no ɔmo nya abeterɛ wahu sikasɛm ebi mu sɛ ɔmo de sika ɛto so ɛwɔ lɔre fɛɛ mu so lɔre fɛɛ mu no yɛnka sɛ yɛnfa sika no ɛnto so ɔmo se yɛmma nipa baako baako ɛnsi fam na yɛnfa tere tere. But ebinom de sika to so na agye kasakasa ba passengers ne drivers fɔ no ntem. Ɛno nti na sɔgyafo aba sɛ dabi, sɛ saa nneɛma no ɔmbɛyɛ deɛ a, sika a wɔde to so no wɔn yi firi so na wɔn nloodu the way wɔn se wɔnloodu no. Na sɛ wɔn nte ase deɛ a, deɛ wɔn nloodu koraa ɛno nka ɛbɛboa yɛn. Na sika a ɛda sɛ wɔde to so sɛ yɛsa de sika to so no no, Ɛna ɛde kasakasa aba station ha no. Na mo GPRT foɔ ansa na yɛde saa nhyehyɛeɛ no reba a mo nso mobɛgye atom a moba abɛyɛ adwuma no, moma mo drivers no yɛ aware sɛ ɛnni kwan sɛ wɔde price no bɛto so? Oo, yɛ, yɛka kyerɛ obiara sɛ mma obiara mfa sika biara nto mo lɔre fare mu. Bɛhu lɔre fare mu no deɛ, yɛnka wo ho hwee, wate? Wobɔ loodi deɛ a, wonim sɛ woba abɛyɛ adwuma deɛ a, afa tɛrɛtɛrɛ. A, wonim sɛ wonloodi deɛ a, tena wo fie. Saa na yɛn nyinaa yɛaka kyerɛ yɛn nyinaa sɛ mpanyinfoɔ no kyerɛ sɛ obiara wonim sɛ wobɛabɛyɛ adwuma deɛ a bɛfa teretere sɛ wonim sɛ womfa teretere a tena fie ɛmbɛyɛ adwuma wonim sɛ wonyɛ hwee wɔ station so a ɛmba station nti saa no nkurɔfoɔ nyɛ si na mpanyinfoɔ no teeɛ na wɔba station sɛ adɛn nti na the way yɛgada wɔ ha no no ɛna wodi confusion baade bat gyamdura nyinaa sɔgyafoɔ mbaa bat ndɛ kɔmpene na ɛkɔɔ sɛ yɛgada ha dodo yɛdɔɔso dodo yɛdɔɔso dodo nti sika a wɔde to passengers no wɔn mpɛ. Sɛ yɛbɛtumi adi so sɔde a, yɛndi so, ba sɛ yɛndi so a, yɛnyan yɛnkɔ fie. Nti. Nti sese no, ɛdeɛ na mobɛyɛ since a ɛnna wɔn directives aba sɛ wɔn nstop adwuma no, deɛ na mobɛyɛ sese? Ɛɛ, mpanyinfoɔ no bɛba na ɛbɛka kyerɛ mpanyinfoɔ no sɛ sɛ saa deɛ na wɔbɛyɛ deɛ a, wɔn nstop obiara sɛ mo obiara nlodu. Sɛ wɔn nim sɛ wɔbɛ lodu deɛ a, yɛnfa sika nto so. Ɛno deɛ aban biara mma yɛ kwan sɛ yɛnfa sika biara nto so. Lodu load, gye deɛ wɔn wogye no. Ɛno na ɛbɛboa yɛn. Sɛ wonim sɛ wobɛyɛ saa dɛn de a, yɛn mpanyinfoɔ no a yɛwɔ station no, yɛwɔ tumi sɛ yɛbɛpam wo. Asɛm na wɔka akyerɛ driverfoɔ. Wɔka kyerɛ driverfoɔ sɛ biara nya aboterɛ. The way ɛba no, ɛyɛ dɛn a ɛyare nti na ɛba ne saa, but ɛyɛ dɛn a obiara nya aboterɛ. Yɛndi mmara a wɔde ma yɛn no, yɛndi so. But I'm two, two, two, uh, Ɛɛ deɛ wɔn de mo mɛyɛ sɛ tu deɛ wei no deɛ ɛno deɛ ɛwɔ hɔ deɛ a ɛyɛ deɛ a tam no bɛso na yɛ adwuma no nkɔ so ma yɛ nti ɛda obi ase. ok maame ɛyɛ no nteɛ sɛ ɛɛ mo baa station ase no mu no ayɛ sɛ cars no ɛnyɛ adwuma ɔhaw bɛn na wɔfɛ mo sese. mepatwɛ ɔhaw a mefa mu no sese ɛne sɛ mefiri ɛɛ spinters na mebaa yi na mebɛdu ha no made medwa awie mebɛkɔ fie a

na baabi nni hɔ a yɛbɛfa akɔ. Enti kyerɛ sɛ mihu kwan a mɛfa so akɔ fi kodu hɔ. Enti yɛsrɛ aban sɛ ɔma yɛ ɔse yɛ aduanefoɔ no yɛnyɛ aduane eh, ntɔn deɛ a, ɛnneɛ ɔma yɛ kwan na yɛnkɔ yɛn fie kɔyɛ aduane. Nso a ɛwɔ main station no na yɛhwɛ ɛyɛ aduane tɔn so. Two days yi a lockdown yi ɛbaeɛ yi, sɛn na aduane tɔn ɛsi teɛ? Yɛn mu sɛ yɛn maame na wɔn na ɛyɛ nnuane wɔ ɛyɛ stations ɛma drabafoɔ, amɛɛtifoɔ, pasenyafoɔ ɛtɔ bi deɛ no, two days yi a yɛde akɔ lock down yi, sɛn ɛna ɛnso ɛdwadie ɛsi ɛteɛ? Maame, me mo aha ɛmo akɔ aba bɛbɛ CSF TV so. Mpakyɛw, wɔn sɛ yɛn aduanefoɔ yɛ fa ho, yɛbɛtumi ayɛ adwuma, sisi yɛn na wɔn ate aseɛ, deɛ yɛn ba a yɛntɔ, yɛbɛtra ha saa na yɛsan de aduane akɔ market no mu, obiara ne. Eti two days yi a yɛde baayɛ yi, aduane tɔn market na kɔfama ma wɔn yɛ aduane a yɛde ka ma wɔn saa de kɔ fie. Okay. Na maame sɛ ebi ka a, sɛdeɛ na woyɛ dodoɔ no na woyɛ no first no saa na ayɛ no anaasɛ wate so? Mate so. Sɛ na meyɛ ne dodo no, mede baa wɔn ansa nti sɛ sɛ mate so. Deɛ ate so no koraa, wɔn a.

Mo a medii adeɛ kye a mo ara na mɛsan abɛdi enti mommɛdi sɛ nea ɛnyɛ ka nti yɛbɛda mo ase bebrebe. Yɛtoa so. Ɛsi a yɛde kɔɔ lockdown no, sɛn na mo dɔkono a monoe teɛ? Aha yɛ paa, yɛabɔ ka. Ɛsei mmɔde nyinaa ka si fie. Dɔkono no sɛdeɛ ɛbɛsi a ɛno na ɛtaa mu. Ɛfiti anɔpa dɔkono de si a, wɔntɔeɛ. Ɛsei ɛka nko ara na yɛabɔ. Nti yɛsrɛ, ɛha yɛn. Nti mo nso monyɛ biribi mfa ho ma yɛn.

Na ne dɔ koro nso yɛate so, sɛnea ɛno a ne fɛs no yɛate so, so yɛtaa nko a na yɛrebɔ, nti mpaninfoɔ no ɔmo mmoa yɛn wɔ sika fam, na sɛ two weeks no so a yɛbɛtumi de apagya adwuma no so ama adwuma no akɔ anim ama yɛn. Me din de Janet Tetteh. Mpakyɛw, me nso meda mo ase. Yɛabɛwura wɔ Adama Main Station na yɛhuu sɛ sɛbe street guys a wɔn so no wɔn nyɛ baabi da no. Day two no, yɛmu sɛ wɔn yɛn hwɛ how a wɔn condition esi teɛ for the past two days yi. Boss, ɛte sɛ yɛfrɛ sɛ Joseph. Joseph, two days ni a yɛkɔɔ ɛyɛ lockdown no, sɛn na mo live wɔ ɛyɛ station ase yi? Serious difficult boss.